Grazzi, Matilde. U ħanibda bir-ringrazzjamenti. L-ewwel nett lill-Bank of Valletta li mingħajrhom bla dubju ta' xejn dil-kampanja ma tilħaqx is-suċċess li tilħaq għaliex il-Bank of Valletta dejjem kien committed li għal kull euro li tinġabar Il-Bank of Valletta jimmaċċja dik il-Euro. U allura verament irridu ngħidulkom grazzi minn qalbna ta' ħidmietkom b'risq il-komunità Maltija, mhux biss għall-Piggy Bank Campaign, imma il-Bank of Valletta jibqa' jien nibqa' nqisu partner f'dan ix-xogħol ta' ta' siwi u ta' dax-xogħol ta' solidarjetà. Imbagħad irrid nirringrazzja lil Doctor Roseanne, Direttriċi tal-Iskejjel tal-Knisja, li bl-istess, bl-istess mod, nirringrazzja lill-iskejjel kollha tal-Knisja tal-kontribut tagħhom u l-għajnuna li jtuna. Lil Mrs. Gilson, li mingħajrha, Inħossuna mitlufin u x'vera mat, u x'hekk, u nafu li tmur out of her way, ġifieri not just out of a sense of duty, ix-xogħol tagħha li tagħmel permezz tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni, imma anke ħafna extra u ħafna ħin li jkun beyond il-ħin tax-xogħol. U allura għandna grazzi, grazzi, grazzi. U mbagħad il-Matilde. U l. U l-Peter ma nafx fejn qiegħed, imma l-Peter huwa l. Il-forza, il-botta fora, x'ngħidulu, eh? Id-driver ta' dal-farm tal-ħnieżer kif jgħidilna, hux hekk? Għax hekk jgħidilna. Jgħidilna għand il-karozza bil-ħnieżer hemm. Imma bla dubju ta' xejn irrid ngħidlu grazzi minn qalbi għaliex mhux biss jagħti daqqatit il-Matilde imma konvint li jħalli lill-Matilde f'ħafna libertà biex tkun tista' tagħmel dax-xogħol kbir. U m'għandix kliem qatt biex ngħidlha grazzi, jiġifieri għax Matilde mhux biss fil-biċċa tal-Piggy Bank Campaign imma kut issir mill-qalb u jekk huma t-tqassim tal-wigs u l-organizzazzjoni ta' kif nibagħtu x-xagħar u nġibu l-parrokki u nqassmu lill-pazjenti, dan kollu xogħol Matilde. Ġifieri ma tidhirx però l-ħin kollu hemmhekk, jiġifieri verament again m'għandix kliem biex nirringrazzjak. Imma mbagħad lil kull wieħed u waħda minnkom u l-għalliema u l-kapijiet tal-iskejjel kollha tagħna li jikkontribwixxu u tgħinu b'dal-mod. U ħa ntikom kuntest għalxiex qed tikkontribwixxu. Kull sena nagħmilha din. Imma llum nissorprendikom, għaliex jekk qabel kont inkellimkom b'ċertu mod, issa rrid ngħidilkom l-istampa eżatt kif inhi. Għandna stampa quddiemna fejn għandna ħafna sodisfazzjon u ferħ f'qalbna li qed inkunu tassew ta' siwi flimkien bħala poplu Malti. Imma min-naħa l-oħra, Għandna stampa quddiemna li jekk m'aħniex ħa nibqgħu spalla ma' spalla se nfallu issa. Is-sena li għaddiet ġbarna sitt miljuni u nfaqna seba' punt seba' miljuni. Il-Malta Communities Fund Founding m'għandhiex assi. Għandha biss l-assi tal-poplu Malti u Għawdxi u tan-nies tan-negozju għax irridu nsemmuhom ukoll. Il-kimoterapija speċjalizzata issa laħqet l-ispiża, anzi qed taqbeż sew is-seba' mitt elf fix-xahar u qed tqarreb lejn t-tmien mitt elf fix-xahar. Verament li t-talbiet żdiedu, imma żdiedet ukoll il-mediċina effettiva li qed tgħin biex insalvaw ħajjiet, qed tgħin biex inġebdu u nġebdu l-ħajjiet. Dan ifisser li l-projection li għandna tal-ispiża totali, mhux kimoterapija biss, imma dik hija l-qofol. L-għajnuniet li nagħtu lil persuni b'diżabilità, u llum ukoll hemmhekk it-talbiet żdiedu ħafna u l-ispejjeż żdiedu ħafna minħabba l-fatt li jekk qabel wheelchair normali kien jgħodd, illum, u dina nirringrazzjaw 'l Alla li tiġri, illum jitolbuna a motored. ta' operated wheelchair. Għaliex? Għax illum għandna ħafna aktar għarfien, għandna ħafna aktar faċilitajiet u għall-grazzja t'Alla allura hemm iċ-ċans li persuna b'diżabilità tkun iktar indipendenti. Naturalment qed insemmi l-wheelchair bħala eżempju prattiku. Imbagħad hemm numru sostanzjali ta' familji li aħna Qegħdin ngħinu li jgħixu f'vulnerabbiltà u ċerta prekarjetà u qed ngħinu ħafna biex ikunu jistgħu jibqgħu għaddejjin u nassiguraw li t-tfal tagħhom jibqgħu ġol-iskola. Is-sena li għaddiet b'dawk is-seba' punt seba' miljuni għenna ħdax-il elf ruħ u meta ngħid għenna u ngħid aħna mhux qed ngħidu min qiegħed ġol-Malta Community, aħna bħala poplu Malti u Għawdxi. Din is-sena s-somma projected tal-ispiża kollha bejn allura dan l-ammont sostantiv ta' kimoterapija bejn id-domanda li żiedet ħafna tad-diżabilità u bejn ukoll dawn il-familji f'difkultajiet ħa titla' disa' miljuni. Issa dan huwa, we're at a crossroads. U le again, meta qed ngħid we qed ngħidu l-Maltin u l-Għawdxin. We are at a crossroads. Nistgħu nagħlqu u ngħidu sew għamilna u ngħidu proset għal dak li għadda. Imma jien ma naħsibx li dik hija l-option. Aħna għandna nies li qed jiddependu mill-għajnuna tagħna ma' kull ġurnata tal-ġimgħa. Għaliex għaddejjin bil-kura, ġifieri kieku konna nagħlqu llum, dawn in-nies qisna qegħdin fid-deżert, tara vit tal-ilma, tkun bil-għatx, titlaq tiġri u xi ħadd tqaċċtu. Hekk tfisser din. Mela dik żgur mhix se tkun l-option tagħna. Konvinta li bħala poplu din mhix se tkun l-option tagħna, għax aħna poplu li hija l-grazzja t'Alla Il-valur tas-solidarjetà u tal-ġenerożità minkejja d-difetti tagħna bħal kull poplu ieħor, imma mbagħad meta niġu għall-okkażjoni kapaċi nqumu spalla ma' spalla. U jien fuq din qed nistrieħ u fuq u minn hawn qed qed inġib is-serħan ta' moħħi li l-poplu tagħna ħa jerġa' jkun ma' flimkien ħalli l-op nieħdu l-option l-oħra li nkomplu li nkomplu bis-solidarjetà biex inkunu spalla ma' spalla ma' kull min jista' jiġi b'bżonn fis-sena li ġejja. Imma ovvjament jiena qed nagħmel l-appell lilkom, kulħadd bil-biċċa tiegħu. Jekk jogħġobkom, jekk jogħġobkom, ejja ħa nkomplu nsostnu l-valur tas-solidarjetà fit-tfal tagħna. Intkom li qed tiffurmaw is-soċjetà tagħna bħala għalliema, bħala kapijiet, bħala LSAs, is-supporting staff kollu tagħkom. Intkom qed tibnu s-soċjetà Maltija u Għawdxija. Intkom qed ittuha r-reżiljenza. U fost dir-reżiljenza bla dubju hemm il-ħtieġa li dal-poplu jibqa' poplu solidali, jibqa' poplu ġeneruż ma' xulxin. Għaliex m'aħniex sejrin, bħala dinja issa, m'aħniex mixjin 'il quddiem fejn Sal-lum hemm soluzzjoni? Aħna l-who qed tgħidilna, l-World Health Organization, qed tgħidilna li l-kanċer qed jiżdied u li fil-każ tagħna, fil-każ tagħna, mixjin lejn fi ftit żmien li jkun 49 fil-mija. biex u mhux biex nitwerwru, għax il-kanċer il-kanċer illum hemm is-soluzzjonijiet, mhux biex nitwerwru, imma biex nifhmu biex nifhmu kemm hemm bżonn li nibqgħu spalla ma' spalla ma' xulxin u ngħinu kulħadd bil-biċċa tiegħu biex jgħin. Għaliex? Għax Alla ħares niġu bħal pajjiżi oħra fejn illum diġà jiddiskutu mela dan ġie diagnosed bil-da, m'hemm x'tagħmel inħalluh. Alla ħares niġu f'dis-sitwazzjoni. U jien konvinta li ħadd minna ma rridu niġu bħal xi pajjiżi li diġà qed jirraġunaw b'dal-mod. U allura qed nappellalkom biex, jekk jogħġobkom, kulħadd bil-biċċa tiegħu fl-iskejjel, ejjew ħa nħeġġu ħalli jkun hemm il-kontribuzzjoni. U l-kontribuzzjoni, kif qalet tajjeb Matilde, mhux sempliċement biex għall-kontribuzzjoni li hija għalina lifeline, għalina ġifieri bħala poplu lifeline, imma biex it-tfal tagħna jitelgħu b'dik ir-reżiljenza li quddiem l-isfidi tal-mard aħna ma nibżgħux għax flimkien un kapaċi niġġieldu. U allura din hija l-ewwel l-ewwel waħda. Għandna mbagħad ħa nitkellem fuq tat-tisjir mill-qalb minn issa, minkejja li se nillonċjaw nhar it-Tnejn. jekk Alla jrid. Tisjir mill-qalb li huwa issa ħa postu qisu l-ktieb tas-sena fejn jidħol ir-riċetti. Din is-sena huwa ktieb li huwa dedikat lit-tfal, għall-iskills tat-tfal tagħna fil-settur kulinari, ħa ngħidulu hekk. Aħna l-Maltin magħrufin li l-kultura tal-ikel hija parti, ħa ngħidu hekk, mill-kultura ingrained hemm fil-familji tagħna, fis-soċjetà tagħna kollha kemm hi, u allura ridna nagħtu dil-viżibilità. U again, thanks għal Matilde li jien fejn tidħol Matilde rarament tiġi xi problema f'ħoġri, għax dejjem b'xi mod issib is-soluzzjoni, u verament nirringrazzjaha. Allura hemm lok u għandna numru sostanzjali ta' kulleġġi li ħadu sehem u numru ta' skejjel. Hawnhekk ukoll hemm lok li t-tfal inħeġġuhom biex jakkwistaw kopja għax din issa hija tat-tfal ta' sħabhom imma wkoll li tagħti viżibilità lill-kulleġġ tagħhom. U jekk jiġri dan allura wkoll li tkun għajnuna vera prattika. Imma nikkonċentraw fuq dan l-avveniment li spjegat Matilda, jiġifieri dan l-avveniment fl-iskola fejn it-tfal jiġu mħeġġa jipparteċipaw u allura ħafna drabi jkun hemm ħafna attivitajiet sportivi, kulturali, jiġifieri tarġa' hemm another objective fejn it-tfal jew jekk qed jagħmlu qed jagħmlu sports qed jgħinu anke għal saħħithom u jekk qed jagħmlu xi ħaġa kulturali qed ikomplu jiżviluppaw il-potenzjal tagħhom. Imma fl-istess waqt qed jagħmlu wkoll din il-ġenerożità li hemm bżonn, qed jagħmlu s-solidarjetà li hemm bżonn. U mbagħad wara nkellmuhom fuq il-kotba wkoll. Ġifieri jien nixtieq nħeġġiġkom biex bħal snin li mgħoddija jekk jogħġobkom irridu nżidu iktar l-isforzi, mhix ċajta, mhix ċajta, mhix ċajta li niġbru disa' miljuni. Għandna bżonn disa' miljuni biex inserrħu moħħna li nkunu nistgħu nibqgħu għaddejjin. Nirringrazzjakom, konvinta li se tkunu bħal dejjem flimkien ħalli bħala poplu nkunu tassew nistgħu jkollna B'sodisfazzjon kbir li aħna bqajna dak il-poplu li missierijietna u ommijietna tawna dal-valuri daqshekk kbar li jiddistinguna mhux fir-reġjun ta' fid-dinja. Grazzi.